Helo Flwyddyn Chwech. Gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn a bod y rhai sydd wedi cofrestru wedi cael cyfle'r wythnos diwetha i fynd fewn i'w ysgolion cynradd. Mae yna grŵp o staff sydd yn gweithio'n agos iawn gyda fi a Penaethiaid Blwyddyn i edrych ar ôl lles ein dysgwyr ni. Yn ogystal â hyn, maen nhw'n cefnogi dysgu o fewn gwersi ac mewn grwpiau o gwmpas yr ysgol amserlen ysgol. Enw'r grŵp yma yw'r Tîm Bugeiliol. Felly, be am i chi ddod i nabod y tîm?
Shwmae Blwyddyn Chwech! Gobeithio bod chi gyd yn edrych ymlaen at y ymuno â ni yn Tîm Llan yn Llangynwyd ym mis Medi. Misus Mo dw i, Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol a Phrif Swyddog Diogelu Plant. Fy rôl i yn yr ysgol yw i drefnu cefnogaeth i chi os oes broblem, boed yn rhywbeth academaidd ar lawr y dosbarth neu rhywbeth emosiynol. Gallai drafod cefnogaeth gyda'ch rhieni a gwarchodwyr, a a chytuno'r gynllun i gefnogi chi. Felly, os oes broblem gyda chi ym mis Medi, dewch i weld fi.
Helo Blwyddyn Chwech, Mister Rees sy yma. Dw i'n swyddog, swyddog bugeiliol a lles ac yn rhan o tîm bugeiliol y mae Llan Ganoedd. Fy hoff pwnc i yn yr ysgol yw addysg gorfforol. Credaf bod ffitrwydd a chwaraeon yn helpu ni fel person. Dwi'n dwli ar bêl-droed ac yn ac yn chwarae tu fas. Dwi hefyd yn cefnogi'r tîm gorau, sef Lerpwl. Dwi'n helpu blwyddyn saith, yym, yn yn ddyddiol, fel rhan o fy swydd.

Helo, blwyddyn chwech, Misus Lewis ydw i a rydw i'n Swyddog Lles yma yn Llangelwyd. Rydw i'n cefnogi dysgwyr gan helpu nhw i ddysgu strategaethau ymdopi neu i jyst bod yna os oes unrhyw bryderon yn codi. Mae ein lles emosiynol yn bwysig iawn, felly os nad ydych yn teimlo'n eich hun, Plîs rhowch wybod i aelod o staff er mwyn i ni helpu chi. Fy hoff pwnc yw celf. Dw i'n credu mae'r pwnc yma yn rhoi cyfle arbennig i ni i fod yn greadigol ac felly yn gallu hybu ein lles. Dw i'n edrych mlaen at gwrdd â chi gyd. Joiwch y gwyliau haf a byddai'n gweld chi gyd ym mis Medi.
Fy enw i yw Miss Elis Jones a rydw i'n gweithio fel Swyddog Lles ac Ymddygiad yn Llangynnoed. Fy hoff pwnc i yn yr ysgol yw drama. Ydw i'n gallu cefnogi eich lles chi, boed yn personol neu yn academaidd? Edrychaf ymlaen i groesawu chi ym mis Medi i dechrau eich taith fel rhan o dîm Llan.
Helo, fi yw Miss Griffiths, fi yw athrawes Tŷ Derwen. Rôl fi yn yr ysgol yw i dysgu dysgwyr ASD draw yn y bas Tŷ Derwen a hefyd yn sefydlu unrhyw cynnal ychwanegol ar gyfer y dysgwyr yn y prif frwd. Sut alla i helpu blwyddyn chwech? Fi di gweithio yma nawr am bron chwech blwyddyn, yym fi'n adnabod y safle, fi'n adnabod y staff, so os chi'n mynd ar goll neu angen unrhyw help, unrhyw cwestiwn, allwch chi gofyn fi ar y cort dorau, neu os oedd unrhyw help o fewn gwersi penodol, allwch chi dod draw i Tŷ Derwen a siarad am y trafferthion rydych chi'n cael. Yym fy hoff pwnc i yn yr ysgol oedd adgorf.
Helo blwyddyn chwech, Miss Ryland ydw i. Rydw i'n cynorthwyydd ASD ym Mân Llangynnoed. Yym rydw i'n helpu plant yym disgyblion ASD yn y Prif Frwd ac yn y Bas yn Nhŷ Derwen. Fy hoff pwnc i yw mathemateg a gwyddoniaeth, yn penodol ffiseg. Um, os ydych chi eisiau unrhyw help pan chi'n dechrau ar eich taith yma yn Llangynaid a chi'n gweld fi o gwmpas, jyst dewch i ddweud helo neu gofyn unrhyw cwestiynau, um, fi'n siŵr byddai'n gallu helpu, os na, na i ffeindio rhywun sy'n gallu. Mwynhewch!
Enw fi yw Miss Riddyford, rydw i'n cynorthwyydd yn Tŷ Derwin. Rôl fi yn yr ysgol yw i cynnal yn gwersi ac hefyd redeg sesiynau MLD draw fan hyn yn Tŷ Derwin. Dyma sut gall ei helpu chi blwyddyn chwyrch yn y dyfodol. Os oes unrhyw cwestiynau gyda chi, plîs der draw i weld fi.
Helo yna! Fy enw i yw Misus Thomas. Rydw i'n cynorthwy Urdd Cymorth Dysgu. Fy hoff bwnc yw gwyddoniaeth, oherwydd rydw i'n mwynhau sesiynau ymarferol. Rydw i yma i gefnogi chi gyda'ch gwaith yn y dosbarthiadau.
A dyna ni, ein tîm bugeiliol. Fi'n gwybod fyddwch chi gyd yn dod i nabod yr, yr aelodau o'r staff yma yn dda iawn yn eich cyfnod yn Llangennwyd, felly mae'n bwysig i chi ddod i nabod ei enw nhw. Diolch yn fawr iawn, a cymerwch ofal!